Zwino vhone vha a kona u ḓikundisela zwivhuya nga u dzula vho lavhelela zwivhi, a vha ḓihumbuleli zwivhuya, a vha vhi vha kholwa na zwa uri zwivhuya zwi nga bvelela vhutshiloni havho. Zwino kwonoku kuhumbulele kune vhone vha dzula vho humbula uri madzuloni a zwivhuya vhutshiloni havho hu nga bvelela zwivhi, ndi kwone kune kwa vha ku tshi khou vhidza zwithu zwi si zwavhuḓi tshiṅwe tshifhinga. Arali vha tshi dzula vha positive vhutshiloni havho, vha a kona u vhona na zwi opportunity vha ya kona na u lugisela na ḽifhasi ḽavho ḽa tshimuya uri ḽi vhe positive hu ḓe zwithu zwavhuḓi vha tevhelwe nga zwavhuḓi na zwivhuya fhedzi musi vha tshi khou dzula vha tshi khou ḓi ambela mbiluni yavho uri hai ṱuwiswa nga zwinzhi zwa vhaṅwe hai nṋe hahashu a hu thu vhuya ha vha na muthu ane a vhuya a itaho tshigede vha tevheliwa nga zwenezwo zwine vhavha vhatshi kho zwi kunga siani ḽa tshi muya zwa ya zwa ḓi vhonadza kha ḽifhasi ḽa ṋama vhone vha ḓi mangala uri ndi ngani zwithu zwavho zwi sa kho tshimbila vha hangwa zwori i ṱali vhone vha dzula vha tshi khou elekanya nga muhumbuloni wavho vha tshi kho amba nga mbilu uri nṋe zwanga. ha zwa to naka ha ri ḓo vhona ngazwo zwino muthu ndi a ḓi ambela zwivhuya nda ḓi humbulela zwivhuya ndi hone zwavhuḓi na zwivhuya zwi tshi ḓo ntevhela musi ndi tshi amba ndi affirmative ndi sa ḓi ṱhukhukanye ndi sa ḓi vhei fhasi ndi sa ḓi dzhieli fhasi hone zwenezwo musi vhone vha confident nga vhone vhaṋe a zwi ambi zwori vha fanela u dzhiela vhaṅwe vhathu fhasi mm, a vha ngo tea u vha over confident lune vha si tsha ṱhonifha vhaṅwe vhathu lune vha si tsha vhona vhaṅwe vhathu vha vhathu vhane vha vha na vhukoni vha si tsha vhona vhaṅwe vhathu vha vhathu vho fanelaho nga zwivhuya zwino muthu musi zwi tshi ḓa na kha zwine zwa vha zwanga ndi a zwi ambela zwivhuya tshiṅwe na tshiṅwe tshanga ndi a tshi ambela tshi vhuya uri nṋe zwanga zwi deserve u aluwa zwanga zwi deserve u flourisha zwanga zwi deserve u vha zwavhuḓi zwanga zwi deserve u vha zwa maimo ndi tshi khou ḓi ambela a tho ngo tea u vha muthu ane a ḓi ṱhukukanya uri he zwa tou itea vho na kha nṋe ha zwi a ṱula a si maipfhi ane vhone vha tea u ḓi ambela one hayo kha vha ḓi ambele maipfi a vhuḓi maipfi ene a fhaṱa maipfi ene muthu a thetshelesa a mu fhodza hmm? kha vha kha vha ḓi fhodze vhone vhaṋe nga zwine vha ḓi humbulela zwone nga zwine vha ḓi ambela zwone musi vho ṱangana na nyimele dzine dza konḓa kha vha vhone vhu positive kha luṅwe thungo lwa nyimele ine vha vha vho ṱangana nayo vhone vha songo to vhona tshivhi kha tshiṅwe na tshiṅwe na musi zwi zwi vhuya hu na vhaṅwe vhathu vhane vha ya ṱuwa vha yo kotopola tshiṅwe tshithu tshine vha vhona uri hetshinoni a tshi ngo dzudzanya a tshi ngo dzudzanyea kha zwenezwo zwivhuya zwe vha zwi wana vha songo vha muthu wo raloho kha vha vhe muthu ane a dzula wo lavhelela zwivhuya. kha vha vhe muthu ane ndi uri zwivhuya u to dzula o zwi lavhelela hu sina na zwiṅwe ah.